E sekshon di Arubiana Karibiana ta kontené bukinan di Aruba. Un ortografia ku tabata mustra, bo sa, pa bista e tabata un kos horibel. Antes tabata asina ku e plaka a bini direktamente frie Hulanda. E pintura di Dòkter Johan Hartog den e Sala Spesial di Arubiana Karibiana no por tabata na un mihó lugá. Ta mustra meskos ku e fundadó di e departamento aki te ainda ta tira un bista riba e trabou. Arubiana Karibiana ta e departamento unda e funshon di Biblioteka Nashonal ta wòrdu transmití. E sekshon di Arubiana Karibiana ta kontené bukinan di Aruba, dokumentonan di Aruba, skirbí dor di arubianonan i otronan. E ta e departamento ku ta duna Biblioteka di Aruba su karakter nashonal. Esei ta nos patrimonio kultural ku nos ta kolekshoná, nos ta warda i nos ta presentá na nos usuarionan. Dòkter Johan Hartog tabata e persona ku a kuminsá kolekshoná buki tokante i di Aruba. Siendo bibliotecario di Aruba i historiador di profesion, e mes a haci hopi investigacion tambe, i tur el a laga atras pa Biblioteca Nacional di Aruba. E ta un departamento un tiki special si no, pasobra no ta e intencion cu hopi hopi hende pareu ta bay aden, pasobra ta cosnan valioso. También e concientisacion cu locual tin e ideanan ta hopi bijzonder. E coleccion ta un coleccion hopi balioso, e ta un coleccion cu hopi biaha bo no por cumpra e buki si bo perdel e. Ademas nos mester traha nos bibliografia nacional di e coleccion cu bo tin y nos t'ey pa investigadornan bin haci research ariba e material cu nos tin. E biografia nashonal lo mester bira un lista di tur e titulonan di bukinan di i riba Aruba ku a peresé tur kaminda rònt mundu. E ta inkluí tambe e kolekshon nashonal. Esaki ta un kolekshon di dokumento ku investigadornan selektá so tin akseso na dje. Dje ta e kolekshon ku nos ta warda. pa futuro generashonnan, se ta e material ku nos tin pa nos historia. Arubiana Karibiana ta un departamento ku ta konsisti di diferente kolekshonnan chikitu. E ta eksistí di kolekshon di Hartog, nos tin un kolekshon di lokal nos a yama Ito Tromp. Ito Tromp ta un persona ku a traha hopi aña na lokal ántes tabata Instituto di Kultura. Anto durante di su periodo einan el a yuda hopi hende. Produsí skrepsis, produsí investigashon ku komo muestra di apresio el a kolektá un kopia di e investigashon òf di e informashon akumulá. E ta un dos kas, dos file kas ku tin masha hopi informashon, sea ku ta tokante di un outor òf papiamentu òf tópikonan en general di Kòrsou i Antias. E tabata trese buki sekehenan. y un coleccion di postkaart di Aruba. Mi ta kere ainda bibliotek ta hou e bey tin coleccion cu el a cuminsa mi ta kere tin postkaart di den fey e prome postkaart y nos tau ta hou e bey te awo kiko ki balor esey tin ta sigur si bo ta desaroyando bo cuido di monumento. Anto hopi be bo no tin por tret saká di tal edifisio, pero tin pòstkaart sí di binti, trinta, kuarenta aña. Ma si mas hende ta hasiendo uso di e material informativo di Arubiana Caribiana, sigur studiantenan. I e desaroyo aki ta yena Betty Gulo ku orguyo, ya ku e ta mira ku e trabou di su promé hefe, Johan Hartog ta dunando su fruto. Bo ta ripará ku tur loke el a bin kuné, ketu bai e hendenan ta puntra, e hendenan ta bin hasi research, nan ta puntra pa su bukinan, nan ta puntra pa loke ku el a pone ei den. Betty ta retirá ofisialmente for di servisio di biblioteka. Despues di trinta i sinku aña di servisio. Awor e ta trahando komo voluntario. Meskos ku kolekshon di Hartog, Arubiana Karibiana ta duna bo e posibilidat di hasi investigashon ekstensivo riba kualker topiko ku ta. Nan ta kubri regionnan i topikonan den tur variedat, i sea ku bo ta buska algu hopi oppervlakkig òf sea ku bo ta bai mas dip den djele. Mi ta kere ku komo departamento nos a yuda hopi investigadornan realisá produktonan i mi ta kere tin posibilidat pa engrandesé i krese hopi mas. Sigur nos mester hopi investigashon ariba diferente tópikonan. Nos ta menshoná por ehèmpel geologia di Aruba. Nos por menshoná fauna. Nos por menshoná e un seitar, un wèb, un èlmar ku hopi biaha nos no tin informashon di nan historia, kon nan a kuminsá i unda nan ta bai. Pero tin un problema n'e momentunan aki, e lugar ta chikitu i e bukinan i otro dokumentunan ta tur riba otro. E ta muchu chikitu. Ku falta espasio, ke no ta ordená manera mester ta. Esaki ta un punto ku tur na Biblioteka Nashonal ta konsiente di dje. Falta espasio, pa asina e usuarionan por haya mihó akseso na informashon ku tin akumulá pa añanan den Arubiana Karibiana i tin speransa pa krese. Pa nos ta un departamento unda nos por kubri tur nos ramonan di siensia. Pa nos por ta un lugá unda nos historiadornan, nos isbestigadornan por haya hopi material pa sigui desaroyá nos pais Aruba. For di su komienso, tabata intenshon ku legalmente un kopia di tur material produsí na Aruba, di Aruba, mester keda entregá gratuitamente na Biblioteka Nashonal. Esei ainda no ta un realidad, sea cu e ta un buki of un revista. Nos tin poco revista unda bo ta haya topiconan cientifico y hopi biaha e revistanan aki ta tuma toch un parti di nos bida cultural y esei ta un parti cu ta importante pa nos warda. Tin un trabou grandi tras di lomba den Arubiana Caribiana, pero falta hopi mas. I pa tur hende cu ta usa e servicio di e seccion aki e ta simpelmente un satisfaccion pa sa cu di e forma aki ta laga generacionnan yong conoce nan pais mihor.